Hei tunah hian chhun dar sawm pahnih leh chanve a ri chiah a, vawi March ni sawmhnih leh pakua, sanghnih leh sawmhnih pangngai inrinni chahnu darkhat hian Mizoram-a Newcastle United Fans, Mizo Magpies inti te chuan Aizawl club-a inhmuhkhawmna leh English League Cup sang ni sawmhnih panga champion lawmna kan nei dawn a ni. Hei kan phur khawp mai a, kan tam lo na a awm ang ang. Aizawl khaw chhunga Mizo Magpies member awm ang ang ten Aizawl club kan pan khawm mek a ni a, tunah hian hei keni pawh Aizawl club

Hei English football pui mi te chuan in kan hre tlang pui ang a, Newcastle United hian English Domestic Trophy an chawi na hnu ber chu kum sangka zakua sawmnga panga FA Cup kha a ni. Kum sawm sarih chhung an chawi tawh lo ania tunah hian European competition pui tham an chawi na hnu ber kha Intercities Fare Cup sangkha zakua sawm ruk pakua kha a ni a, He inena hi tun hnua UEFA Europa League ni ta hian ni nghe nghe a. Kum tam tak hnua no mawi kan han chawi ve leh ta hi Newcastle United tantu Toon Army te tan chuan a hlu em em a ni. Vawiin a Aizawl lama champion kan lawm niah tak hian Newcastle khawpui chhungah pawh lawmna ropui takin an buatsaih mup mup mai a ni.

Kei hi Lalram Road a chhang teh e, vai vakua na awm ka nia e, Newcastle hi ka tanna hi rei ve tawh khawp a, Newcastle hi tumah hian an an tan lo maw ka tih hian mahse hei kan awm teuh ta mai a, kua kua sarih kua riat vel atanga vawiin thleng a la nghing lo kan nia, Newcastle tantu te hi chu eng le velah pawh kan rinawm viau in ka ring, a mihring ri hrinna maw chutiang vel chuan in ka hria umm. Lalmuala sawmnga hnam te iti veng chawlh a ka hma rawn sawi ang khan puma rimruta sawi ang khan kawng sarih kawr leh a chho vel aṭanga nghet tlat peng ngai lo pem ngai lo haw ui reng ngai lo a ni e aw Lalrinnunga ka nia dawrpui west umm dawrpuiah chuanin whatsapp hi dawrpui fans lak hi an awm a manchester chelsea arsenal liverpool fan zeuh vek hi an nia. kei chiah ni khe chhilh tan tuam chhun ka nia pawl chhuak min tih phah thin a keimah hi maw ah a ruk kawla thli ngat kan nia aw kei hi tawkih zohmuanpuiah mission veng thlang ka nia ahh sang hnih kum chho atang khan ka nu min tih hmu ni ve tlat a ni khe chhilh hi chu aw seigi ven kha duh em a football ka en chho ve kha ni sir newcastle seigi ven duh luatah khan newcastle kha ka tan chho ta. vawiin tleng hei kum sawmhnih panga chu ni awm ta ni hi kan veng a min hre tute chuan keimah i chan hle mai ang tia tuna champion pawh khan lawmpuiin a min rawn thawn ve sap sap a hei ka i khel tawh na club te khan sawi tha lo la football hi ka khel ve thin a Aizawl FC ah te khel a tfa ah hian tata football academy chhuak kha ka ni leh a ka zir chhuak chiah lo a khami hma khan Aizawl FC kha ka zawm ta a ni tunah chuan hei police lamah ka lut ta daih a ni. aw kei hi zohhlimpuia a nia mission veng ah ka awm a newcastle hi sang hnih sang hnih pakhat season manchester nena a inkhel a chumi chung chuan four three in an chak nghe nghe a an la hriang a roy keane an red card a hmuh alan shearer an intihbuai tum a nia khang hunlai sir bobby robson a enkawl lai. Tutu nge Solano Laureno Bats tih ho Kieron Dyer tih vel vang laia changa tan tawk a ni e. Aw i Samuel a, Samuel Mason Kima mission veng tho a nia. Tan hi rei ve tawh khawp mai leh pawh i Sangni leh chho bawr vel Alan Shearer hunna tan daih tawh khan a nia. Dinawm ve nghut mai a ni, how are the lads kan tih aniang chu. Kei hi Lalrin dikah kan thei mission veng tho ka nia. Group hi kan nei ve a, tah hian a junior pawl chu ka ni ka ring. Mahse aw team tam tak ina an experience loh relegate kah ka experience e hman. Vala ka nia mission veng. Newcastle United hi. Sangkhat zakua sumkua pasarih chho vel atang khan an lo buaipui tawh a, Newcastle United avanga tlai var dawn dawn a melh hi ka ngah ve tawh khawp mai hei kum engemaw zat chhung chu amah erawh chu kum sawn sarih vel kap chawilo khan han awm hnuah hei kum inah. ah cup kan han chawi leh a hei vawinia ah hian mizo magpies whatsapp group a awm a chutah chuan hei puma rimruat ah hianin aizawl aizawl club ah hianin he a lawmna inneih ve reng reng te inhmuh khawm pahin te vawiin a vawiin a nuvui khatna a ni e a vawi hnihna a vawi thumna ala awm chho zel turah kan ngai e.

Ani hi chang thei khawp mai kan ngai viau mi dangte pawh aw aw ni hian in in ai awih vawi chi kan lo ei phawt ang a remchang ah inpuh khawm lai hun tha la awm tur ah ngai in a siam hunah chuan puisa rep mual lek chu tiang khan hun kan hmang dawn nia.